Matthew, wastad yn neis i gael y cyfle i ddala lan dy ti. Hoffen ni wedi rhywun peth, ond ti wedi dod o'r glaw gyda ti unwaith to. Fi wedi, neu jyst ddim yn gytrefol, ti'n fel. Oh, teg, ond tro yma, eh, ni'n cael y cyfle i gwrdd â'r cariad newydd yn dy fywyd di. Ie, yeah, fi'n edrych, fi edrych manti gwrdd i. Ie, yeah, fi wedi clywed bod i bach yn hun y ti. Odi. A bod i wedi cael bach o waith. Yn dyn i gyd.

Good catch, Marth. There you are. So hwn yn y batch di fan hyn nawr, efe? Ie, ie. Yn yr adar mae ti'n byw. Ie. A pa mor lwcus i ti i gael y llong yma? Os fi'n hollol ffodus iawn i, i, i gael fath beth, um, ond hallelujah, mae'n cymryd gwaith. Ond so ti'n gyrru'r llong i ti, neu'r cwch? Dim o hyd, na.
Dim o hyd, dim o hyd. Alla i ddod o'n mas?
Ti'n methu parco?
Fi'n methu parco.
Oedd o sawl syniad dwl da fi pam dylen ni brynu Coch, ond un reswm odd, ti'n y ddinas ma, chi'n byw ar ben eich gilydd, a i fi, y dŵr yw'r y man ola nawr lle mae yna ma deimlad o ehangder. Lle chi eisiau mynd gyntaf, bont neu Statue Liberty? Mae'n eitha choppy, nag yw e? Ydy. O, mae'n symud. Watcha, dyna'n uffar ni.
Rebid yw enw'r gwch, efe? Ie, yeah, reswm arall, reswm arall dwl brynes i'r hen cwch pren. Gath i adeiladu yn Brooklyn yn, yn 1939 a gath i enwi yn 1939 Rebit. So o'n i'n meddwl, oh, ffawd yw hwn. Oedd e ddim fel un pan nes ti brynu ddi? Dim o, dim o bellfor. Cymrodd i tair mlynedd da i fi a y Capten Kelly i ail wneud pob dim. So mewn ffordd, ife hwn oedd dy brosiect di yn ystod y pandemic? Ie. Ie. Hwn oedd yn caru fi mas o'r tŷ.
Ti'n blês gyda fel mae di troi mas? Ydw, hynod blês. Ddim cweit yn credu bod fi di bod mor dwp i brynu fe yn y lle cynta. Mae nawr yn byw bywyd arall lle mae'n dod, fi'n gobeithio, mae'n dod â yy hwyl i lot o wahanol bobl. Dyna beth sy'n neud e'n harbwr ddiddorol yn 'y marn i. Fel, t'mo', ma' cychod yn symud pob dim, ma' sbwriel y ddinas, ma' pob dim ar y dŵr. So fi'n dwli ar y ffaith fod hi dan harbwr yym sy'n gweithio, t'mod. Does dim cwch bach pren arall yn y harbwr yn gweithio. So o'n i'n meddwl, t'mod, o'n i'n nes i weld ffenest fyn 'na, o'n meddwl falle lle allwn ni llenwi twll. O, ma' jyst yn gwbod.
Ti'n mynd i fyn' â ni am to bach nawr o gwmpas? Be, yr y cwch ti'n meddwl? Ie. Y bar ti'n meddwl? Y bar.
Bant ar gart.
Yn i dy ddilyn di.
Waw. Yndy fe? O fi'n caru hwn.
Dy gartre ysbrydol. Un peth ni yn cynnig o hyd ond... Llunio hwnna.
Ie. O penderyn.
Ni yn cynnig y penderyn. Be sy fan hyn?
Dim yn dim ar y fusnes di, paid ti'n poeni. O! Drycha staw- ma' wnna'n handi. Stafell fach.
Rhodri. Ma' ma' darne bach o Gymru bob man 'da ni. O, neis.
Felly roedd ni'n cyn- cynnu'r lamp. Ti 'di cysgu ar y cwch eto? Fi 'di dino lan ar y cwch, rhywbeth fel 'na. O, digon teg.
Wel, drycha ti fan 'yn nawr, o Whitchurch yng Nghaerdydd ac yn gyrru dy gwch o dan y Brooklyn Bridge. A pwy fydde feddwl?
Ti'n actually gwbo be' ti'n neud? Dim rili, na.
Ond fi 'di gweld ffilms. Fi 'di gweld fi 'di gweld ffilms a wares i morwr unwaith. Do fe?
Naddo. A o, yn Titanic!
T'mod ti'n gyrru hwn nawr, ti'n gorfod cael fel trwydded neu paso test i ar IQ. T'mod dyna be sy'n frawychus am y Harbwr, sdim raid ti gael unrhyw fath o drwydded na dim byd i fynd â cwch mas, ma' un o'r porthladdoedd prysura'r byd. Oes 'da ti yy hwter? Oes, diolch yn fawr.
Allen ni glywed dy hwter di?
O, ar y cwch! Allwn ni glywed dy hwter di? Hey! Dyma yr holl bwtymau fan hyn. Swn i'n gofyn ti beth mae popeth yn neud, fydde ti'n gwybod? Dim syniad. Na.
Ti eisiau go? Ie, be fi'n neud e? Jyst dalu syth nawr.
Pa mor... Ydyn ni'n mynd flat out nawr? O, fan da na ddim. Cwch yma wedi cael ei adeiladu 1939. Yr un flwyddyn gath fy nhad ei eni. Two Jim? Ie! Aww.
Mae'n gynt na'n rhad i, allai weithio ti hwnna. Ti a'r teulu, shwt mae'r plant i gyd yn joio ar y, ar y cwch? Maen nhw'n casau e.
Ond ti'n gwybod be, fel na i ni gyd, os ni'n byw wrth y, y, y traethau nôl yng Nghymru, ti'n cael mynd ganiataol. Oed, oed, a, a bod yn deg, ti'n maen nhw, maen nhw wedi tyfu lan yn y parc, nhw'n chwarae pêl droed, gyda'r olygfa na, ti'n pob bore Sadwrn. Ond dw- dw e dal ddim yn cael ei golli arna i. Fi dal, fi dal yn cael rhyw gyffroes yn gweld hi. Ond o ran pethe gyda ti... Ie. Cyfres newydd o Perry Mason ar y ffordd mas? Ie, dachre nawr mis Chwefror, so ni'n dachre neud Stwff i'r Wasg yn barod. Ges ti hwyl ar yr ail gyfres? Do, do! Ond hefyd, gyda Perry Mason, t'wod, nid dim ond yr acto i ti neud, yfe? Na, fi'n fi esgus gynhyrchu hefyd. Mae e'n rhywbeth hollol newydd i fi, a'n, a'n rhywbeth dwi'n mwynhau, dwi'n mwynhau'n fawr, ti'n achos ma' ti'n cael Ti'n cael dy dreto fel oedolyn. A, a t'mo, mae gyda ti, mae o llaw gyda fi yn, yn y stori a be oedd yn digwydd a pwy oedd, pwy oedd yna fe a pa criw o'n i'n ddefnyddio, so nes i fwynhau'r elfen na'n enfawr. Come on.